Sou, Dir Dammen an Dir Hären, ech giff Iech ganz häerzlech zu dëser Pressekonferenz, Begréissen, wou mer Äech matdeelen, wat d'Regierung de Moien no ganz interessanten Diskussiounen beschloss huet, wéi et an der Covid-Gesetzgebung sollt weidergoen. Fir d'éischt géing ech awer gären ee Gedanken un eise Premier verwenden. Normalerweis ass dat heiten net meng Plaz. De Premier mécht un der Säit vun der Madame Lenert, wou en d'Land informéiert iwwer dat, wat d'Regierung decidéiert huet. Haut kann en dat aus bekannte Grënn net maachen. Ech wollt awer menger Freed Ausdrock verleien, fir hinnen bekannt ze ginn, an ech mengen, vill Leit wëssen et schonn, dass en haut de Moie konnt aus dem Spidol erauskommen, sou dass mer alleguerte kënnen dovun ausgoen, dass hien um gudde Wee vun der Besserung ass. A mer wënschen eis se alleguerten, dass hien deen nächste Regierungsrot erëm ka presidéieren, sou wéi hien dat och an der Vergaangenheet ëmmer mat exzellent gemaach huet. Wat d'Land awer haut interesséiert, ech mengen dat ass ganz kloer, Wéi geet et virun opgrond vun awer kontroverse Meldungen, déi mer kréien, och wat ronderëm Lëtzebuerg geschitt? An ech mengen, et kann een direkt am Virfeld soen, dass d'Regierung decidéiert huet, dass mer weder wat d'Lockeren ugeet, nach wat méi streng Mesuren ugeet, elo grouss revolutionär Décisioune geholl hätt. Mir sinn éischter hei an enger Situatioun vum Statu quo mat punktuellen Upassungen, och opgrond vun deem, wat an deene leschte Wochen diskutéiert ginn ass a wat och geschitt ass. Éischt Décisioun, vläicht ganz kloer ze soen, Mir hätte gären eng Harmonisatioun vun de Konditiounen, wat d'Rassemblementer ugeet. Tëschent deem, wat am private Beräich ofleeft, an deem, wat am ëffentlechen, am Horesca-Beräich geschitt. Konkret heescht dat, dass et an Zukunft wäert méiglech sinn, dass och méi wéi zéng Leit doheem kënnen zesummekommen, selbstverständlech dann, esou wéi et och am ëffentleche Beräich ass, nëmme mat Covid-Check. Déi zweet Mesure, déi mer wëlle presentéieren, ass déi, dass mer wëllen an Zukunft Abüen, Frauden oder Fuddelen, wéi een et eebe wëll nennen, verhënneren an och besser Kontrollméiglechkeete schafe vun deem, wat mer decidéiert hunn. Dofir wëlle mer an dat neit Gesetz aschreiwen, dass no 24 Auer eng Zesummenkunft nëmme méi ka stattfanne mat CovidCheck, dat heescht also geimpft, genesen oder, PCR getest oder, an da kënnt nach d'Alternativ, mat engem zertifiéierten, an d'Betounung läit hei ganz kloer, zertifiéierte Schnelltest. Dat ass dann och déi grouss Ännerung par rapport zu deem, wéi et haut leeft. Am Kloertext heescht dat also, No Mëtternuecht zielen déi fräiwëlleg Ototester, déi net zertifiéiert sinn, net méi. D'Regierung huet och decidéiert, och opgrond vun zousätzlechen Avisen, déi mer vun CNSI kritt hunn, dass an Zukunft déi sougenannt Mix and Match Impfunge wäerte méiglech ginn an a verschiddene Fäll och eng drëtt Impfung wäert méiglech ginn. Véiertens, Leit, déi en situation irrégulière hei zu Lëtzebuerg liewen, an deer gëtt et der jo leider awer trotzdem eng Rei, wäerten och an Zukunft kënne geimpft ginn, an dat a Kooperatioun mat verschiddenen ONG'en an och iwwert eis Equipe mobile. Ech mengen, et ass müsseg och nach weider ze erklären, dass selbstverständlech den Anonymiat vun deene Leit dann och wäert gewahrt bleiwen. Am Sport sollen an Zukunft all lizenzéiert Sportaarte méiglech sinn. Där wësst, datt do nach eng kleng Restriktioun war, déi elo opgehuewe gëtt. Fir de Rescht bleift et am Sportsberäich beim Statu quo. Competitioune kënnen nëmmen ënner CovidCheck Bedéngungen oder mat Schnelltest ofgehale ginn. Och ass decidéiert ginn, eng Verlängerung vum Congé pour raisons familiales ze maachen bis de 14 September. A wann ech den Datum vum 14 September elo schonn eng éischt Kéier genannt hunn, wëll ech och ganz kloer soen, dass geplangt ass, dass dat Gesetz eng Lafdauer huet bis de 14 September 2021. Dat ass och net ganz onschëlleg gewielt. Dir wësst, dass de 15 September d'Schoul ugeet an d'Regierung wëll sech einfach d'Méiglechkeet och nach hei oprechterhalen, fir gegebenenfalls och nach am Schoulberäich hei kënnen eng Kéier nei ze reglementéieren. Ausserdeem ass decidéiert ginn, dass mer fir déi Betriber, déi an Zukunft Léierjongen oder Léiermeedecher astellen, nei Aide wäerte ginn, déi datéiert si bis op den Oktober 2022. Ausserdeem hu mer eis Gedanke gemaach iwwer eng verstäerkt Roll vun de Kontrollen, déi mer zu Lëtzebuerg Maachen, fir dass dat, wat mer um parlamentareschen Niveau decidéieren, och an der Praxis ëmgesat ginn. Dofir wäerten an Zukunft Accent coup de pointen vun der Police gemaach ginn an den zoustännege Policeminister wäert muer an enger gesonderter Pressekonferenz och soen, wéi dat wäert oflafen. Jiddwereen am Land sollt also wëssen, dass dat, wat d'Chamber decidéiert, och muss agehale ginn. Dat ass am Intérêt vu jiddwerengem. Am Beräich vun de Kanner a Summeraktivitéiten, déi elo awer gläich ufänken, ass och decidéiert ginn, dass déi an Zukunft, wa se dobausse sinn, ouni Mask kënne stattfannen an och ouni Distanz. Dat nämmlecht zielt fir d'Schoulaktivitéiten, déi jo och während der Summervakanz sinn. Dës dass et eng Rei vun Nohollefcoure ginn. Do ass also net néideg, dass een eng Mask unhuet an och net d'Distanz agehale gëtt. Dat zielt awer net fir aner Aktivitéiten, déi dobanne sinn. Wann déi méi wéi 10 Kanner beienee vereenegen, muss d'Mask ugedoe ginn an muss och d'Distanz agehale ginn oder selbstverständlech, och do zielt dat, d'Alternativ wär dann e Covid-Check, deen also do bei de Kanner awer nach méi schwéier ass, dat wësse mer, wat d'Impfung ugeet, wéi bei aneren. Mir maachen och eng ganz kloer Recommandatioun un d'Gemengen. ganz genau ze kucken, wat an hire Gemengen ofleeft, wéi déi nei Konditiounen agehale ginn, notamment am Beräich vun de Bistroen, am Beräich vun den Discoen, a sech och net ze scheien, am gegebenene Fall och déi Mesuren ëmzesetzen, déi d'Gemengen an hire Kompetenzen hunn, nämlech och d'Nuit blanchen ze verweigeren, wann ee mierkt, dass effektiv verschidde Leit mengen, d'Gesetzer géife just fir aner Leit zielen. Och do wëll ech awer ganz kloer soen, dass dat selbstverständlech viraussetzt, dass d'Police dann och déi Buergermeeschteren, déi a Fro kommen, informéiert an dass do och eng Kooperatioun stattfënnt, déi selbstverständlech schonn organiséiert ass, mä déi hei am ganz Besonnesche sollt zielen. Ech wëllt och nach soen, dass verschidde Verschäerfunge vun de Strofbedéngunge virgesi sinn. Wéi gesot, den Detail vun all deene Bestëmmungen, do wäert d'Paulette Lenert elo dorops agoen. Si ass vill besser équipéiert, fir dat ze maachen, wéi ech dat kann. Dir wësst, si ass ëmmer um leschte Stand, kann och eng ganz Rei Erklärungen ginn, déi ech net kann maachen, well ech net esou dra sinn, wéi si. An dofir ginn ech och d'Wuert direkt weider un d'Madame Lenert.
Jo, gudde Mëtteg a Merci. D'Woch allerdéngs scho ganz komplett, mee trotzdeem elo vläicht nach eng Kéier en Iwwerbléck, wat d'Situation générale ugeet. Dat ass jo och ëmmer op eisem traditionellen Rendez-vous eng gutt Geleeënheet, fir dat ze maachen, nodeems mer Wochelaang e ganz kloren a gudden Trend haten a Richtung Besserung, si mer elo rezent eppes Besseres beléiert ginn, an zwar datt dee Risiko, vun deem mer och ëmmer geschwat hunn, deen am Raum war, net just theoretesch war, mä datt en sech wierklech hei am Land veranschaulecht huet. Wat war dee Risiko? Et wor engem scho bewosst, mat der Delta-Variant, déi ass méi schnell, et gëtt keen honnertprozentege Schutz, et ass nach ëmmer e Risiko do, datt et erëm eng Kéier, Eropgeet um Niveau vun den Neiinfektiounen. A genau dat hu mer gewisen. Dat léiert eis, De Virus ass nach net fort. Mir sinn nach an enger Pandemie. An et ass wichteg, dass ee Virsiichtsmoossname bäibehält. Mir hunn och gesinn, wéi schnell et ka goen, wéi schnell dee Virus sech weiderverbreet. An en aneren Enseignement, deen ee rezent hei kann zéien, dat ass, wéi wichteg et ass, e vollen Impfschema ze hunn. Wäerten herno nach drop zréckkommen. Et huet ee sécherlech e bessere Schutz, wann ee ganz duerchgeimpft ass, wéi wann dat nach net de Fall ass. An alles dat si Saachen, déi sech hei enker elo an deene leschten Deeg enker ganz konkret gewisen hunn, duerch eben eng Rei Neiinfektiounen, déi sech bemierkbar gemat hunn. Wou geet de Virus weider? Dat ass allerdéngs näischt Neies. Dat wësse mer vun Ufank un. Do, wou een zesummekënnt, wou een no beieneen ass, wou haart geschwat gëtt, dat ass normalerweis do, wou haart Musek ass, also am private Krees. Domadder och ganz kloer am Nuetsliewen, wat doduerch och charakteriséiert ass, dass ee sech nun eben emol e bësselche méi no kënnt an dat, wat d'Stonn méi spéit gëtt, eben och verstäerkt. Ganz konkret elo op de Wocherapport zeréckgekuckt vun der leschter Woch, hu mer misse feststellen, op eng Woch gekuckt, dass d'Neiinfektioune vun 107 eropgaange sinn op 787. Dat sinn der vill, mat enger Altersmoyenne vu 26 Joer. D'Kontakter selbstverständlech och. Wann d'Neiinfektiounen eropginn, a mir gesinn herno de Kontext, wou se geschitt sinn, da bréngt dat mat sech, dass eise Contact Tracing erëm direkt extrem gefuerdert gëtt. Mir haten op déi lescht Woch gekuckt, 2.228 Kontakter, déi Woch virdru waren et der nach 353, wou hu misse getraced ginn. Dat Ganzt mat esouguer liicht manner Tester. Dat heescht, mir hunn hei eng reell Recrudescence un Neiinfektiounen. Wat d'Schnelltester betrëfft, déi deklaréiert ginn, do ass et stable, si mer bei enger ronn 200, 221 fir genau ze sinn, op d'lescht Woch, déi eis deklaréiert gi sinn, déi ons och erlaabt hunn, da Leit awer erauszefilteren, zousätzlech zu deenen normalen Tester. An dann awer vläicht déi puer positiv Aspekter, Mir hunn an eisen Alters a Fleegeheemer ass et ganz roueg, ganz, ganz wéineg Neiinfektioune gehat iwwer d'lescht Woch, zwee bei Residoren, dräi um Niveau vum Personal. An dann dat, dat wat eis och alleguerten ëmmer ganz vill interesséiert, D'Situatioun an de Spideeler ass a bleift wierklech ganz roueg. Déi zwou Woche verglach ass et quasi stabel, dräi op Soins normaux waren dat, dat war d'selwecht wéi déi Woch virdrun, Soins intensifs eng Persoun. An wann ech d'Zuele vun haut kucken, déi haut wäerten erauskommen, si mer am selwechten Trend, also 131 Neiinfektioune wäerten dat sinn, mat engem Taux de positivité vun 1,85 dës Kéier. Op Soins normaux Stand haut wäerte véier Leit sinn, nach ëmmer eng Persoun op Intensiv an och kee weideren D'essai ze verbuchen. Wéi huet dat elo am Verglach mat eisen Nopeschlänner? Bah, mir stiechen ganz kloer, dat kann een net niéieren, ervir. Wat d'Neiinfektiounen ugeet, muss een natierlech soen, doduerjer datt mer nach wie vor och déi sinn, déi am meeschten testen, hu mer ëmmer eng Nues vir. Mir gesinn da relativ schnell, wann eppes hei geschitt. Mir fannen och vill Leit, mee do si mer kloer fir. Allerdéngs si mer um Niveau vun de Spideeler am Verglach ganz gutt zu eisen Nopeschlänner. Do ass d'Situatioun scho méi ugespaant. An wann Der déi international Aktualitéit kuckt, ech menge mir sinn net alleng an deem Fall, wou d'Zuelen eropginn, vill Länner sinn do schonn an enger anerer Etapp, wou ee wierklech och, erëm muss Moossnamen huele fir zouzemaachen a wou och an de Spideeler sech d'Situatioun scho rëm lues a lues uspaant. Bei ons ass dat net. Mir sinn och, wéi Der kënnt ahnen aus de Mesuren, déi elo graf proposéiert ginn, relativ zouversichtlech. Firwat, kann ee sech froen. Mir sinn zouversichtlech, well mer e gudden Effet vun der Impfung kënnen hei am Land feststellen. Mir hunn entretemps eng 600.000 Impfunge gemaach a mir hunn 236.000 Leit, déi schonn eng zweet Dosis kritt hunn. Domadder si mer am Peloton vun den europäesche Länner zimmlech vir. Mir sinn op fënnefter Plaz, wann een dat haut kuckt, mat dem Deel vu Leit, déi wierklech ganz duerchgeimpft sinn. A mir wëssen, et huet sech hei erëm eng Kéier bestätegt, et ass extrem wichteg, dee ganzen Impfschutz ze hunn. Virdrun huet een awer nach ëmmer e méi héije Restrisiko, sech erëm Unzestiechen an och krank ze ginn mat just enger Dosis. Dann och ganz positiv, dass mer do eben gutt weiderkommen. Mir hu gëschter Owend net méi wéi 688.560 Dosen zousätzlech geliwwert kritt. Dat heescht, déi si schonn hei. Dat wäert eis erlaben, weider 353.180 Leit ze impfen. Dat heescht, déi Ängschten, déi mer hate mat de Beliwwerungen, déi sinn am Moment net aktuell. Et kënnt vill Impfstoff un an et steet och nach, wa mer kucken, wat elo nach net confirméiert ass, mee wat an Aussicht steet, wären dat nach eng Kéier 100.000 Dosen relativ kuerzfristeg. Dir gesitt, mir sinn do gutt opgestallt a wäerten och gutt kënne weiderkomme mat eiser Impfcampagne. Nach eng Kéier als Rappell, Mir hunn déi sechs Zentren, déi lafe mat 114 Impfstrossen. An dat erlaabt eis 90.000 Leit d'Woch ze impfen. Zanter leschten Dënschde sinn ech dann och frou kënne matzedeelen, datt mer 70 Prozent vun de Leit iwwer 18 konnte schonn eng éischt Dosis ginn. Dat ass e ganz gudde Seuil wou mer do leien. Ech muss awer soen, datt déi heite Berechnung elo wäert änneren. Entretemps komme jo dann och Leit, also Kanner a Jugendlecher ab 12 mat dobäi. Da wäert een déi Ratio änneren, mee bei den iwwer 18 Järege leie mer do éischt Dosis bei 70 Prozent, wat ganz gutt ass. Dat ass dat, wat mer viséiert hate fir dësen Zäitpunkt, an dat hu mer och erreecht. Um Niveau vun den Invitatiounen da sinn och elo déi lescht Invitatiounen, déi no Alter nach, Fonctionnéiert hunn, ass un enger Prioriséierung, si gëschter erausgaangen. Dat heescht konkret, dass säit gëschter jiddwereen, dee méi wéi 12 Joer al ass, eng Invitatioun misst kritt hunn. A mir hunn och elo dann d'Méiglechkeet fir, säit dem leschte Méinden dann, dass jiddwereen, dee wëll, sech kann op eng Lëscht androen. Dat gëllt fir d'Résidenten och, déi sech nach net impfe gelooss hunn, déi sech dat vläicht nach e bësse wollten iwwerleeën an nodréiglech et wëlle maachen. Et gëllt fir Frontalieren. An et gëllt och fir Lëtzebuerger Bierger, déi am Ausland giffe wunnen. Dës dräi Waardelëschten, dat sinn dräi ënnerschiddlech Waardelëschten, déi mer hunn. Mir hunn eng fir AstraZeneca, eng fir Johnson an dann eng drëtt fir déi zwee mRNA-Vaccinen, de Pfizer an de Moderna. Déi fonctionnéieren och ganz gutt. Et hu sech an dëser Woch scho 4.295 Leit op dës Lëschten agedroen. An dovunner si 36 Prozent, déi net hei am Land wunnen. Mir gesinn also, dass och do nach vill Leit nodréiglech op ons zréckkommen, fir dach awer eng Impfung ze kréien. Dat sinn u sech gutt Nouvellen. Den Duerchschnëttsalter och vun de geimpfte Leit läit mëttlerweil bei 49 Joer. Vläicht e Wuert zu der Prise de rendez-vous. Déi ass e bësselche réckleefeg. Do luche mer jo nach am Ufank bei 74 Prozent, ass elo bei 65 Prozent. Et muss een awer soen, dass mer zouversichtlech sinn, dass dat sech nach wäert änneren iwwert déi nächst Wochen, well vill Leit hire Rendez-vous ofsoen, well se an der Vakanz sinn, also se verschiben en. Also net Leit, déi net kommen, mee wierklech e Verschiben. An dat hu mer och bei deene Jonken, wou mer u sech e ganz gudden Taux de prise de rendez-vous hunn. Dee läit am Moment bei 48,3 Prozent. Dat ass héich fir Jugendlecher, och am Verglach mam Ausland, hunn ech mer soe gelooss. An och do hu mer och dee Phänomen, dass och bei deene Jonke vill eng Verschibung froe vum Rendez-vous, soudass mer do och zouversichtlech sinn, dass mer déi gutt Tauxen, déi mer hunn, och weider kënnen halen iwwert de Summer. Dann elo, wéi geet et weider um Terrain? Éischt Hallschent vum August wäerte mer och an den éischten, an den Dokteschcabineten ufänken. Dee wësst, mer hunn do en Opruff gemat, wien interesséiert ass matzemaachen. Do hu sech 180 Doktere gemellt, déi prinzipiell hir Bereetschaft dofir matgedeelt hunn. An dat wäert dann och kënnen uleien, eben éischt Hallschent vum Mount August. Och do erwaarde mer eis nach eng Kéier Leit, déi vläit nach Zweifelen hunn, déi wierklech e Gespréich brauche mat hirem Dokter, dass mer se op deem Wee kënnen erreechen an och do dann nach zousätzlech Impfunge gemat kréien. Dann en neie Moment ass scho gesot ginn, de sougenanntene Mix and match. Wat ass dat? Dat ass par rapport zum Vaccin AstraZeneca ass jo schonn an enger Rei Länner d'Méiglechkeet, en anere Vaccin als zweeten ze huelen. Mir haten do en éischten Avis kritt vun eisem Conseil supérieur des maladies infectieuses, Dee wor parallel gelaf mat enger Annonce vun der europäescher Medikamentenagence, déi och giff dozou Stellung huelen. Dat hu mer ofgewoart gehat. Do koum awer keng gréng Lut. Do ass erëm verwise ginn op national Autoritéiten. An dorops hin hu mer och nach eng Kéier de CSMI mat der Fro befaasst, wéi et sech da mam Moderna hätt, well se haten eng Stellungnam, déi sech just op Pfizer bezunn huet. An dee leschten Avis, dee mer elo kritt hunn, dee mer haut och dann ugeholl hunn an esou wäerte suivéieren an afléisse loossen, Dee bréngt mat sech, dass Leit ënner 50 Joer, déi mam Astra geimpft gi sinn, ab Mois kënnen, wa se dat wëllen, dass fräiwëlleg en aneren Impfstoff kréien, an zwar entweder e Moderna oder e Pfizer. Dat ass hire Choix. Also et ass hire Choix, en aneren ze kréien. Se kënnen awer net tëscht dem Moderna a Pfizer dee Moment wielen. Iwwer 55 Joer ass dat net recommandéiert vum CSMI an och net bei Leit, déi speziell Vulnerabilitéiten hunn. Da gëtt et donieft Eenzelfäll, mee dat hu mer och elo scho gemat, wou eppes Medezinesches dogéint schwätzt oder wou Leit Komplikatiounen haten par rapport zum Astra, déi hu souwisou schonn en anere kritt. Mee dee Mix and match, wéi een en aus enger Rei europäesche Länner kennt, wäert dann och elo ab Mai bei eis aktivéiert sinn par rapport zum Astra. Dann och nach eng aner, eng separat Recommandatioun, déi vum Conseil supérieur des maladies infectieuses komm ass, betrëfft d'drëtt Dosis, wou si dat recommandéieren, awer net generell, mee bei den Immunodepriméen. Ech ginn do net op de medezineschen Detail an, dat sprengt hei villäicht de Kader. Dat ass eng Recommandatioun, déi och public wäert gemat ginn. D'Doktere wëssen do Bescheed, wa se dat virleien hunn. Heescht, dat ass eng Méiglechkeet, déi och hei wäert kënne gëllen. An dann, jo, vläicht zréckzekommen op d'Situation générale. Mir hunn eis natierlech mat der Fro befaasst, Wat ass da elo geschitt? Wéi goung et zu deene bal, awer dach bal 800 Neiinfektiounen, déi ganz schnell hei komm sinn? Déi éischt Fro, déi ee sech gestallt huet, ass eise Lëtzebuerger Covid-Check-Regime dicht? Kann een deen esou bäihalen? Dat ass eppes, wat fir eis wichteg war. Dat ass eng sougenannt eng Pilotphas souzesoe gewiescht, déi mer hei lancéiert hunn. Do si mer zur Konklusioun komm, dass en dat séier wuel ass. Mir haten insgesamt, säit dee Covid-Check-Regime ageféiert ginn ass, 782 Notifikatioune kritt fir esou Evenementer. Dat heescht, dass Dat hat grousse Succès, et ass a ganz ënnerschiddleche Beräicher zum Asaz komm a mir hunn mir hunn do wierklech keng schlecht Erfarungen domadder gemat. En général ass dat huet dat ganz gutt fonctionnéiert. Also wann dat generell e Problem geweecht wär, hätt dat misse visibel ginn. De Problem, dee mer hunn, dee kënne mer ganz kloer ausmaachen dës Kéier, dat ass emol eng Kéier eppes Positives, oft ass et vag, da wësse mer net richteg, wou d'Leit sech ugestach hunn, dës Kéier, ça crève les yeux, dat ass alles wierklech a Rapport ze setze mat Nationalfeierdag an de Festivitéiten do ronderëm, mat engem Nuetsliewe wat ganz eropgefuer war zu där Zäit. Mir hunn eng ronn 300 Fäll, wou et ganz kloer ass, datt et do geschitt ass. dann awer an eng Rei Fäll, wou et wierklech unzehuelen ass, quitt dass déi Leit vläicht net genau kënne soen, wéi wat wou, mee et war awer iergendwéi ëm deen Hof ronderëm déi Deeg an dat si Leit, déi einfach ënnerwee waren zu spéider Stonn, souwuel an Etablissementer, wou mer och Informatiounen och hunn, dass eben deels déi Reegelen net respektéiert waren, dass d'Leit vill ze vill einfach vläicht eragelooss gi sinn ouni e seriöen Contrôle oder awer virun der Dier, wou sech manifestement net un d'Distanzreegelen och gehale ginn ass. wou zesumme gedronk, gedanzt ginn ass an enger Proximitéit, wéi se eigentlech eis Mesuren net hiergi wann een eis Rassemblementsreegele kuckt, wéi schnell et ka goen, hu mer och festgestallt. Mir hunn a verschiddenen Etablissementer iwwer 60 bis zu 70 Neiinfektiounen, déi lassgetrëppelt gi sinn. Dat weist, datt et ganz schnell ka goen, wann ee e puer Spuaderen dobannen huet. Et sinn och privat Feieren hannendru, mee Nummer eent mat den Sourcen, déi mer wierklech kënnen kloer ausmaachen, ass dës Kéier wierklech d'Fräizäit, an zwar eng ganz spezifesch Fräizäit ronderëm d'Feieren. Ech hat virdru gesot, d'Moyenne d'âge ass niddreg, 26 Joer. Dat ass awer absolut net fir just op déi Jonk mam Fanger ze weisen, si woren sécher vill ënnerwee. 43 Prozent vun den Infektioune mécht dat aus, mee déi Eeler waren och gutt mat dobäi. Bei de 45 bis 60 Joer Järegen zum Beispill waren awer ënner ëmmerhin awer 16 Prozent, 30 bis 44 Järeg 28 Prozent vun deenen Neiinfektiounen. Dofir soll een elo net hei een apostrophéieren. Ech mengen, mir hunn alleguerten heirauser ze léieren an ze verstoen, datt och wann alles gutt ausgesinn huet, de Risiko net ze ënnerschätzen ass an datt wa mer eis Fräiheeten, eis Bedéngt de Fräiheeten, déi mer duerch de Covid-Regime hunn, wëllen ausnotzen, datt et extrem wichteg ass, datt dat seriö gemat gëtt a jiddweree sech dorunner hält. Eis Conclusioun, also nach eng Kéier, datt de System u sech ok ass. Mir kënnen nëmme feststellen, datt do, wou et, an et ass vill gemat ginn, et ass net, datt mer keng Ufroen haten, mir hate vill där Eventer, datt dat an der Reegel klappt, eng 100 Prozent Sécherheet, Gëtt et ni, dat ass och ni esou gesot ginn. Et bleift ëmmer e Reschtrisiko. Mir hu Sécherheetsfilteren an et ass ganz kloer, dass e Certificat, wann ee voll duerchgeimpft ass, huet een natierlech méi en héije Schutz, wéi wann ee just getest ass. PCR ass sécherlech méi fiabel wéi e Schnelltest, zemools wann en 48 Stonne gutt ass. An den Autotest, deen ee sech selwer mécht, dat ass natierlech dat schwächstent Glidd an der Ketten. Do ass, bon, éischtens emol, Huet een net déi Garantie, dass et vun engem Professionelle gemat ass? Et weess een net genau, wéi seriö et gemachen ass. An et huet een och nach dobäi e Risque de fraude, deen net onerheblech ass bei engem zertifizéierten Test. Ass et einfach ze iwwerpréiwen, ob dat déi Persoun ass, ob se sech wierklech kann ausweisen souzesoe mat engem Certificat? Dat ass beim Autotest e bësselche méi schwiereg. Voilà. De Risiko, dee mer haaptsächlech gesinn, ass also dee vum Net-Respekt. Et ass wierklech déi Solidaritéit, déi gefuerdert ass, d'Responsabilitéit vu jiddwerengem, och vun den Organisateuren, fir dat dote seriö ëmzesetzen, fir et seriö ze maachen. Mir mussen dovunner ausgoen, dass, wann et seriö gemaach ass, dass mer e gerénge Reschtrisiko hunn an domadder eng ganz gérabel Situatioun behalen, déi eis wierklech vill flott nei Fräiheete gëtt. Mir wëssen och, dass de Risiko, sech mat spéider Stonn ëmmer steigert. D'Barrièrë falen. Mir wëssen, dass wa mer owes ënnerwee sinn, dass een nun eben emol net just Waasser a Limonad drénkt. Dat ass net esou, do brauch ee sech näischt virzemaachen. An Alkohol suergt nun eben emol derfir, dass ee sech méi no kënnt, dass d'Barrièrë falen. An dofir ass eis Risikoaschätzung ab Mëtternuet einfach méi héich. An do hu mer iwwerluet, wat ee kinnt maachen, fir dann do de Risiko generell e bësselchen ze drosselen. An do kënnt dann eben déi Propositioun, fir dat Dat schwächstent Element am CovidCheck-Regime, nämlech den Autotest sur place, wierklech net gëllen ze loossen no Mëtternuet, fir einfach deem dote Risiko entgéint ze wierken. Dat heescht net, dass dee per se oder selwer elo net gutt wär oder do géif méi schlecht ginn ab déi Auerzäit. Dat ass just en Zesummespill. Mir wëssen, dass eben ab där Auerzäit méi lass ass, dass méi gedronk gëtt, dass eng Tendenz do ass, sech méi no ze kommen, vläicht manner opzepassen an och warscheinlech um Niveau vun de Kontrolle vläicht net méi esou opgepasst gëtt. An dofir eben déi dote, déi dote Proposition. Dat gëllt also bannent dem CovidCheck-Regime. An ech géif dat just gäre präziséieren, et ass net, dass just nach Eventer am CovidCheck-Regime däerfe stattfannen no Mëtternuet, just wann een deen huet, wann de CovidCheck-Regime, wann dat d'Optioun ass. Dat ass jo just eng Optioun. Donieft gëtt jo nach déi normal Reegelen am Horesca vun Dëscher vu véier, déi kënnen weiderlafen. Dann ass eben eng Neierung, dass an deem CovidCheck-Regime ab Mëtternuet den Ototest net méi gëllt. Dat heescht also ganz kloer, een dee wëlles huet eraus ze goen, dee wëllt bis spéit an d'Nuet ënnerwee sinn, ass gutt beroden sech e zertifizéierten Test ze beschafen. Dat kann ee sinn, deen een um Papeier huet, dee zertifizéiert ass, kann awer och ee mat QR-Code sinn. Mee den Otto-Test an der Entrée, dee wäert net méi duergoen no Mëtternuet, fir sech auszeweisen als konform zu engem Covid-Regime. Dann hu mer, wéi gesot, och wéinst der Vermutung, datt eeben Den Net-Respekt vun de Mesuren, eng Haaptursaach ass d'Strofen eropgesat. Ech mengen, dat huet eng Symbolik fir sech. Déi sinn u sech fir den Organisateur haut scho bei engem Maximum vu 4.000 Euro. Wann dat op 6.000 eropgeet, dat deet schonn wéi. Bei der Recidive verduebelt et sech. Ech mengen, dass jiddwereen Intérêt huet, dat dote seriö ze maachen. Dat si keng kleng Strofen. Do muss een och scho vill Béier verkafen, fir dat nees gutt ze maachen. Och nach eng kleng Ännerung, déi ech géif signaléieren, dat ass, dass mer bei der Zertifizéierung vu Schnelltester, Dir wësst, déi kënnt Der op verschiddene Plaze maachen, eng Ausweidung nach gemaach hu vun de Beruffskategorien, déi dat kënne maachen. Do kënnt den Assistant technique médical proposéiere mer dobeizehuelen an och den Infirmier gradué. Dat war net esou preziséiert. Dat gëtt nach eng Kéier eng Méiglechkeet, fir dat e bësse méi breet opzestellen. Donieft si jo och Beamten, Fonctionnairen, déi dat kënne maachen. Ech mengen, Dir wësst dat, iwwert déi lescht Woche sinn eng ganz Rei Offeren an deem Sënn och op lokalem Plang en place, wou een dat op eng einfach Aart a Weis ka maachen. Dann elo zu de Mesuren hors Covid-Check. Also, dass de Covid-Check-Regime ass eng Saach, dee muss ugefrot ginn, ganz wichteg, och wa privat Leit dat elo kënnen ufroen. Dat ass eng Obligatioun un unzfroe wou eng Strof drop steet muss schonn seriö gemat ginn. Mir mussen wëssen wou déi Eventer sinn, soss kann ee sech keng Kontrollen virstellen. Bei deenen anere Regimer, also do wou net de CovidCheck Regime ass, déi normal Rassemblementsregeln hu mer eng kleng eng kleng Adaptatioun déi mer proposéieren an zwar do hu mer jo relativ streng Distanzregelen, Also bis zu 10 Leit si keng Reegel. Dann hu mer vun 10 bis 50. An där Kategorie ass et op zwee Meter ausernee bleiwe mat Mask. Ab 50 bis 300 ass et zwee Meter Mask a sëtzen. Do hat mer bis elo just eng Ausnam zur Distanz fir déi kleng Bulle vun der Famill selwer. Déi konnte beienee sëtzen, ech denken am Kino oder an engem Concert oder esou. Dat gëtt elo ausgeweit op Gruppe vu véier, fir do parallel ze si mat deem, wat och an engem Restaurant méiglech ass, wou een zu véier Kollege kann op engem Dësch sëtzen. Esou soll dat och an den normale Reegelen elo méiglech sinn, dass een ebe ka seng Plazen dann zesumme reservéiere bis zu véier Leit. Dat erlaabt bei verschidde Säll ebe méi Leit, am Kino oder a Concertssäll e bëssen en aneren Amenagement ze maachen, wou een dann déi Gruppe vu véier ouni d'Distanz ka placéieren. Dann och nach eng kleng Ännerung, déi mer maachen, wat d'Impfen, also déi dräi Certificat'en am Fong, déi en ufridd, betrëfft. Mir hunn eng Rei Leit, déi am Ausland an an europäesche Länner geimpft gi sinn, déi Schwieregkeet haten, do hire Certificat ze kréien. Déi un ons erugetruede gi sinn, hunn ons eng Basis ginn, fir deenen, wann dat vun der EMA zougeloossen Impfstoffer sinn, dass een deenen dann hei och kann hire Certificat ausstellen. Eis Direktioun wäert dat maachen, dat däerft an Zukunft elo kee Problem méi sinn. Verschid, mat verschidde Länner huet et sech och esou geregelt, déi, déi maachen dat entretemps fir eis Studenten, mee u sech ass jo all Land zoustänneg fir déi Impfungen, déi e bei sech mécht. Also dat fonctionnéiert, mee hei hu mer effektiv de Service dann fir eis Leit, déi am Ausland sinn, wa se do geimpft gi sinn a se hätte Schwierigkeeten, kënne se bei eis deen, dee Certificat kréien an eben och dann op déi méi praktesch Aart a Weis hei dovunner Gebrauch maachen. Vläicht just nach e kuerze Wuert zu den Infektiounen no de Vaccin. Ech weess, dass dat Iech ëmmer interesséiert. Mir hunn dat eng Kéier gekuckt. Dat kënnt ëmmer nach vir, awer et ass geréng, wann een elo kuckt op déi ronn 600.000 Leit, déi geimpft, 600.000 Impfungen, déi gemat gi sinn, hu mer 1.915 Leit, déi no enger éischter Dosis nach eng Kéier positiv gi sinn. Dat ass e ganz gerénge Prozentsaz, also ass 0,3 Prozent. Dann mat enger zweeter Dosis sinn der och nach, dat sinn der dann awer just nach 433, déi mer, déi mer verbucht hunn. An déi, déi 14 Deeg no der zweeter Dosis nach eng Kéier dann infizéiert waren, do si mer just nach bei 298. Dir gesitt, d'Probabilitéit ass geréng, mee se ass net null. De Risiko ass do. A sécherlech, dat hu mer gesinn elo am Detail vun deene ganzen Neiinfektiounen, vill Leit, déi eng éischt Dosis haten, hu sech nach eng Kéier nei infizéiert iwwert déi lescht Deeg. Dat ass net ze ënnerschätzen. An och wann een jonk ass an d'Probabilitéit fir e schwéiere Verlaf vläit an u fir sech net héich ass, giff ech drop hiweisen, dass en net ausgeschloss ass. Och jonk Leit kënnen e schwéiere Verlaf kréien. An donieft gi mer ëmmer méi domadder konfrontéiert mam Long-Covid, deen och net ze ënnerschätzen ass. Mir kennen nach net dat ganzt Ausmooss dovun a mir faassen eis Ëmmer méi intensiv, do kommen all Dag nei Erkenntnisser an déi sinn och net esou berouegend. Och Leit, déi déi esouguer ganz asymptomatesch waren oder e liichte Verlaf haten, déi vläicht net mat schwéiere Komplikatioune Problemer haten, mä déi kënnen awer ganz kloer och e Long-Covid kréien an dann domadder geplot sinn. Soudass ech wierklech géif den Appell maachen hei, jiddwereen huet Interesse wierklech säi ganzen Impfschema duerchzemaachen, dat ass dee beschte Schutz, dee mer Stand haut kënnen hunn. An donieft bleiwen natierlech ëmmer d'Mesuren, déi ze respektéiere sinn, respektiv wa mer an e Covid-Regime sinn. Wierklech den Appell un déi, déi organiséieren, Haalt Iech dru, maacht dat seriö. Et ass an eiser aller Interesse, dass dat klappt. A mir si wierklech rassuréiert iwwert déi Erfahrungen, déi mer gemat hunn, dass, wann dat och seriö gemat gëtt, dass do wierklech e gerénge Reschtrisiko ass, mat engem Reschtrisiko, muss ee kënnen ëmgoen. Dat ass vläicht och net fir jiddwereen esou einfach, mee dat ass an där Zäit hei ginn. An ech sinn och vill frou, dass dat effektiv lues a lues an d'Gewunnechten iwwergeet, dass mer léieren domadder ëmgoen. Mir mussen och erëm kënnen liewen alleguerten zesummen. Voilà, dat war et vu menger Säit. Merci.
Madamm Lenert, vläit, wann Der erlaabt, éier Der zur Frostellung kommen, wollt ech nach am Numm vun der Regierung nach eng Informatioun weiderginn. Der wësst, dass mer mat Spannung alleguerte waarden op de Bericht, sougenannte Bericht Waringo, deen d'Situatioun vun der Gérance vun der Kris soll analyséieren an den Alters a Fleegeheimer. Mir ginn dovun aus, dass deen an deenen nächsten Deeg, Stonnen, iwwert de Weekend wäert kommen. Et war der Regierung en Uleies, och no Diskussioune mat verschidde Vertrieder aus der Chamber, datt kee vis-à-vis vun deem anere sollt en Informatiounsvirsprong kréien. Am Kloertext heescht dat, datt also d'Regierung dee Rapport net kritt, éier d'Chamber e kritt. A mir ginn dovun aus, dat muss d'Chamber dann am Detail decidéieren, datt dee Rapport an enger vergréissterter Kommissiounssitzung, a wéi enger Form, wéi gesot, muss d'Chamber decidéieren, wa méiglech esouguer ëffentlech, Mee nach eng Kéier, dat huet d'Regierung net ze decidéieren, dat muss d'Chamber decidéieren. Nächste Méinden de Moie wäert presentéiert ginn. Et war eisen Uleies, dass hei wierklech jiddweree vun deem nämmlechten, och wann d'Regierung selwer den Optraggeber vun där Etüd war, mee dass esouwuel Regierung a Chamber an och Ëffentlechkeet zum nämmlechte Moment da gewuer ginn, wat an där Etüd steet, soudass also kee kann iergendengem aneren herno virwerfen, en hätt en Informatiounsvorsprong gehat. Ech mengen, dat ass e wichtegen Akt vun eisem demokratesche Fonctionnement, an et war mer wichteg, fir dat hei och kënnen ze soen. Ech mengen, da wäre mer bei de Froen.
Jo, Serge Kessler, Radio 10,7. Dir hutt jo grad erkläert, dat vum 16 Juli un Am CovidCheck-Regimm negativ Resultater vun Autotester sur place net méi solle gëllen. Wat bedeit dat an der Praxis? Dat heescht, wann een Evenement leeft no Mëtternuecht, wat geschitt dann?
Jo, also net méi gëllen ab Mëtternuecht, wuel verstanen. Wéi muss een sech dat virstellen? Ech stelle mer et vir, wéi wann en Appell ass, fir de leschte Béier ze zapen, well zou geet. An deem heite Sënn, meng ech, ass et um Organisateur, derfir ze suergen an d'Leit och drun ze erënneren, dass geschwë Mëtternuecht ass. An dass déi Leit, déi am Etablissement sinn, déi ebe just en Ototest hunn, gebiede sinn, dann d'Lokal ze verloossen. An ëmgedréint ass et natierlech en Appell un déi Leit, déi wëssen, dass se wäerte spéit bleiwen, ech mengen, déi si gutt beroden, direkt dès le départ dann e zertifizéierten Test bei sech ze hunn. Ech mengen net, dass et einfach ass, um Mëtternuet nach esou eppes iergendwou ze fannen, wann een et bräicht. Dann eng Fro nach un den Här Kersch. Dir hutt erkläert, datt déi Moossnamen, déi d'nächst Woch am Prinzip solle gestëmmt ginn, Bis Mëtt September, bis de 14 September solle gëllen. Wéi en Zeenario muss bis dohinner antrieden, dat d'Moossnamen eng Kéier virdru gelockert respektiv verschäerft ginn.
Bon, ech menge mir gi jo elo mol dovun aus, vun där Situatioun, déi mer haut kennen, a mir ginn dovun aus, dass mer mat deene Mesuren, déi mer en place gesat hunn, dass mer do keng Verschlëmmerung vun der Kris wäerte kréien par rapport zu deem, wéi et haut ass. Wann selbstverständlech dee ganz schlechte Fall während dem Summer géing antrieden, ech mengen, dann ass et kloer, dass muss nei legiferéiert ginn. An deem Fall géif d'Regierung en neie Projet de loi op den Instanzewee bréngen an d'Chamber misst an der Vakanz zesummekommen, fir dat ze decidéieren. Dat heescht, Regierung a Chamber sinn iwwert de Summer, nächst zwee Méint, prett, fir dat ze maachen? Also fir d'Regierung kann ech op jidde Fall soen, op jidde Fall.
Merci. An ech ginn dovun aus, dass dat bei der Chamber net anescht ass.
Lynn Cruchten fir rtl Radio an Tëlee. Ech knäppen un där leschter Fro eng Kéier un. Geet Dir dovun aus, dass et ëmmer zwou Wochen dauert no enger Infektioun, bis een e bësse méi schlëmm krank ass? Wéi ass et da elo? Wat erwaart Dir Iech an de Spideeler? An ass dat net dann och e Punkt, fir dann de Status quo opzehiewen? Ech mengen, éier ech d'Wuert weiderginn un d'Madam Gesondheetsministesch, Selbstverständlech ass d'Situatioun an de Spideeler ëmmer eng, déi determinant ass, och fir déi Mesuren, déi d'Regierung hëlt. Mee ech mengen, d'Gesondheetsministesch hat virdrun d'Zuele genannt vun deene Leit, déi nach an de Spideeler sinn. Menge Paulette, du kanns vläit dat nach ausféieren.
Jo, et ass sécherlech eng Inconnue, déi bleift. Mä wann Der den Datum kuckt, d'Zäitschinn kuckt, kann een haut soen, datt déi Neiinfektiounen, déi wierklech ronderëm national Feierdag stattfonnt hunn, sech vun deene Leit selwer, déi sech infizéiert hunn, net wierklech sech erëmgespigelt hunn an de Spideeler, well dat kënnt relativ zu engem kloren Zäitpunkt, wou d'Komplikatiounen asetzen. Mir hunn awer nach ëmmer e Fragezeichen. Mir wëssen net, wéi vill Leit hunn si elo selwer erëm nach ugestach, vläicht Eelerer. Do bleift eng Inconnue, dat ass ganz kloer an dat ass eppes, wat mer natierlech mat ganz vill Suerg an Interesse suivéieren. Nach ass et roueg. Dat huet sécher domadder ze dinn, dass mer effektiv ganz vill Leit wierklech duerchgeimpft schonn hunn. Mee mat absoluter Sécherheet kann een net soen, wat déi nächst Woche geschitt. Mir gesi Länner, wou d'Do och eropgaangen ass. Huet dat elo domadder ze dinn, datt vläicht manner geschützte Leit concernéiert waren oder net? Dat wäert d'Zukunft eis weisen. Mee et ass sécher eng Suerg. Ech mengen, eng gewëssen Entspanung par rapport elo zu deene ganz ville Neiinfektiounen, do hätt een eigentlech elo schonn an de leschten zwee, zwee, dräi Deeg méi misse gesinn, wa Komplikatioune komm wäeren. Schéint net ze sinn, mee et gëtt een ëmmer erëm iwwerrascht. Ech menge mir wëssen och, dee Virus ännert sech och lues a lues. Et sinn nei Varianten ënnerwee. Am Moment hu mer all Ursaach elo mol optimistesch ze bleiwen, mä ech verstoppen iech natierlech net, datt mer dat do mat mat Suerg suivéieren, jo. Dann nach eng Rei Prezisiounsfroen, wat d'Impfungen, also d'Mix-and-Match-Impfungen ubelaangt. Sollen déi Leit, déi elo zweemol Astra kruten, sech mellen fir eng drëtt Impfung ze kréien oder bis de Wanter waarden oder ass dat net méiglech? An déi aner Fro, déi Leit déi Johnson kruten, ass bei deenen och eng zweet Impfung méiglech, jo oder nee? Nee, dat ass net ugeduet. Also eng drëtt Impfung steet am Moment net zur Debatt. Deen Avis dee mer kritt hu vun eisem Expertegremium wat de CSMI ass, deen äussert sech kloer zu Astra. An zwar fir déi zweet Dosis Astra. Et ass net rieds vun enger drëtter nach. Dat kann nach kommen. Dat dote si lafend Diskussiounen tëschent den Experten. Mir orientéieren eis do un deem, wat eisen nationale Gremium eis och virgëtt, wat och europäesch virgi gëtt. Mee am Moment ass et net esou, datt et indiquéiert ass, eng drëtt Dosis ze kréien oder eeben nom Johnson eppes anescht.
Gudde Moien, Tom Haas fir d'Tageblatt. Mir hate jut ëmmer soss 25 Prozent vun den Impfstoffer, déi geliwwert goufen, zeréckgehale fir kënnen all d'Leit duebel ze impfen. Duerch de Mix and Match ännert sech dorunner elo eppes? Hu mer genuch Impfstoff, datt mer dat eis einfach elo esou erlabe kënnen? Jo, mir hunn genuch Impfstoff an eben ënner anerem duerch déi Méiglechkeet och de Moderna nieft dem Pfizer do unzebidden, däerft dat elo keen Impakt hunn. Mir ginn dovun aus, datt mer ganz normal weiderkommen wéi gebabbelt. War elo e bëssen, natierlech huet een dat do am Virfeld och missen organiséieren um Niveau vun, datt déi Saachen och do sinn, mä mir rechnen net domadder, datt dat en negativen Impakt wäert hunn. Ech hat Iech virdru gesot, mir hu relativ vill Impfstoff elo, Gott sei Dank, esou datt dat misst, Eigentlech reibungslos kënnen goen. Ok, Dir hutt elo och ugekënnegt, datt ab August och Dokteren an de Praxe kënnen impfen. Ass och eng weider Auswäitung vun Impfungen ugeduecht? An Däitschland gouf elo diskutéiert, fir an Akafszentrum oder esou weider ze impfen, vue datt een domat déi jonk Leit offenbar besser erreecht. Nee, Stand elo net. Also hei sinn d'Dokteschpraxen an och d'Pediateren fir d'Kanner, fir déi Jugendlech, déi wäerte mat an den Asaz kommen. Mee mir bleiwen op, mir si flexibel, mir suivéieren dat. Bis elo hu mer, wéi gesot, relativ eng gutt Adhésioun. Mir ginn dovun aus, datt dat doten nach eng Kéier eng Couche bäibréngt. Et ass ëmmer eng Balance tëschent Effikassitéit, Proximitéit och. Heiten ass dat, wat elo ugeduet ass. Aner Pisten, mir schléissen näischt aus. Ech menge mir si fir alles op. Mir kucken dat och genau, wat am Ausland leeft, an da kucke mer, wat fir eis déi beschten Effikassitéit bréngt. Dat war bis elo eben och, wou den Impfstoff rar war, konnt dat sech wierklech optimal organiséiere loossen duerch d'Impfzenteren. Elo hu mer es vill méi, elo ass dat do eng nei Méiglechkeet, déi eis eben och erlabe wäert u Leit erunzekommen. Et ass dorobber, wou mer elo zielen, datt mer do vläicht awer déi, déi zécken, iwwert deen dote Wee besser kënnen erreechen. Déi Entscheedung elo den Schnell den Autoschnelltest ab 12 Auer just nach gëllen ze loossen, laascht leet dat net erëm enorm vill Verantwortung och op d'Schëllere vun de Gastronomen, fir dat an deem Moment dann absolut kënnen ze kontrolléieren a quasi um 12 Auer d'Leit nach eng Kéier vollkommen duerchtesten ze mussen, fir ze kucken, si hunn net onbedéngt am Bléck, ween ween ass do mat wéi engem Test erakomm? Ass dat dann, gëtt, ass do net eng Verantwortung ofzehëllen? Wär et net méi einfach gewiescht den Autotest vollkommen ofzeschafen?
Dat wär eng Méiglechkeet gewiescht, wär natierlech vill méi restriktiv. Ech muss Iech soen, mir hunn ons natierlech och schlau gemat, wéi déi Autotester benotzt gi sinn. An déi si ganz vill benotzt ginn a verschidde Kontexter, grad wou Jugendlecher sinn, Theateren an esou weider, wou jonke Public ass, ass immens vill Gebrauch gemat gi vun deenen Autotester sur place. gutt akzeptéiert ginn. Am Ufank war et e bësse gedäischt, Dir wësst, mee dann, wann dat bis puer Deeg etabléiert ass, dat ass eppes, wat vill benotzt ginn ass. An insofern gëtt et eng Flexibilitéit awer, déi de Leit erlaabt, spontan anzwousch hinzegoen, net virdrun dat ze organiséieren. Dir frot lo den Organisateur, ech mengen deen, deen d'Auto-Tester virun der Dier organiséiert huet, schonn eng Idee, wéi vill dessen Public en dobannen huet? Well mir kruten awer do Informatiounen op eng informell Aart a Weis, mee Et wor relativ einfach, ech mengen en Etablissement weess schonn, ob e 5 Prozent oder 70 Prozent esou Leit bei sech huet. An et ass eng Saach vu Kommunikatioun. Ech mengen et ginn, et ass och, mir sinn och elo gefuerdert natierlech de Leit dat do nozebréngen. An ech denken, datt dat do och eng Informatioun ass, déi gutt deet ginn ze ginn, wann d'Leit erakommen an en Etablissement, datt se dat wëssen, Ech mengen, dass dat net esou wëll an der Praxis wäert si wéi een vläit mengt. Ech mengen, dat geet schonn. Dir hutt jo selwer gesot, dass zur spéiter Stonn jo awer zum Beispill den Alkoholkonsum och zouhëlt an dass d'Leit dann och vläit sech méi no kommen. Mee dat ass jo dann och am Fong erëm e Potenzial fir Aggressivitéit an deem Moment, wa mer soen, jo et d'Hallschent vun Iech muss esou erausgoen, dass et da wierklech och wierklech zu Reiwereie kéint kommen. Ass dat net wierklech e Risiko, deen Der domat ageet? Et wär vläit nach dobäi ze soen, dass d'Alternativ, an d'Madamm Lenert huet dat jo scho gesot an huet et zum Deel och selwer gesot, d'Alternativ wär jo gewiescht, mir hätten d'Schnelltester queesch duerch d'Land Ofgeschaaft. Mir wëssen awer op där anerer Säit, dass a ganz ville Fäll déi Schnelltester do hire volle Sënn erfëllt hunn, dass se mat grousser Disziplin vu Sportsveräiner, vu Kulturveräiner ëmgesat gi sinn. An et kann net sinn, well Eenzelner sech net drun halen, dass d'ganz Land muss drënner leiden. Ech mengen, dat war d'Appreciatioun vun der Regierung, an dofir hu mer dëse Choix gemaach. An ech ginn dovun aus, dass en och vun der grousser Majoritéit vun de Leit gedeelt gëtt. An ech menge wann een op där enger Säit als Wéi Der et elo gesot hutt, als Exploitant vun engem gréissere Betrib, dann huet een natierlech an dësem Fall eng Verantwortung. Ech erënneren drop, dass mär och ee vun den éischte Länner waren, déi iwwerhaapt méiglech gemaach hunn, dass déi Betriber konnte schaffen. An d'Betriber vu sech selwer hunn ëmmer sech bereet erkläert, d'Verantwortung ze iwwerhuelen. Hei kréien se doru der Recht. En Deel vun der Verantwortung, déi meescht sinn gerüst fir dat ganz gutt ze maachen, an eis Mesure zielt ganz kloer drop, souz fir déi, déi sech net wëllen drun halen, fir déi auszeschalten. Ok.
Den Dokter Skupin aus der Taskforce sot vis-à-vis vum Tageblatt, datt zwee bis zéng Prozent vun de Leit, déi Covid haten, u Long Covid géifen erkranken. Sinn dat déi Zuelen, déi sech fir Iech och mateneen decken? A wéi riskant ass dat och elo en vue vun den neie neier Well, déi sech quasi am gaangen ass unzewönen, ass dat grad bei deene jonke Leit dann jo awer eppes, wat da problematesch ass. A muss mer dann net och vläicht e bëssen dorobber kucken an net just op d'Krankenhausbetter? Also muss een op béides kucken an dat kann een net oft genuch soen. Mir sinn nach ëmmer an där Pandemie an alles, wat mer maachen, ass spille mat Risiko. Mir kucken de Risiko anzedämmen, Liewe méiglech ze maachen, wat och immens vill Kollateralschued, ech menge mir wësse wéi vill grad och déi jonk Leit drënner gelidden hunn ënnert deene Mesuren. De Mënsch brauch e soziaalt Liewen an dat Ganzt ass e Balanceakt. Et gëtt hei keng Wonnerléisung, déi hu mer net. An et ass och ganz kloer, an dat soll effektiv och gutt verstanen ze sinn, et huet een net null Risiko. An Long-Covid ass och e Risiko. Et si Schätzungen, Dir hutt richteg gesot, ech mengen, mir hate gëschter och d'Pressekonferenz iwwert de Long-Covid, mir hunn och selwer Schätzunge gemaach am Austausch mat anere Länner. D'Praxis wäert eis weisen, wéi et wierklech ausgesäit, wa mer elo déi Prise en charge, mir hunn déi jo wierklech gutt zentral dokumentéiert, do gesi mer, wat erakënnt. Am Moment sinn et Schätzungen, kee weess et nach, et si och laang net wierklech Krittäre ginn, wat ass Long-Covid, dat huet sech och eréischt, dat ass eréischt duerch de Long-Covid, wou mer gesinn, wat e mécht. Et ass ganz schwéier, do genau Chifferen ze ginn, mee eent ass kloer, et ass e Risiko, dass, mir gesinn ganz kloer, net nëmmen hei am Land, mee natierlech och an deenen anere Länner, dass och Leit, déi eben net vill krank waren duerch de Covid, dee Long-Covid do kënnen entwéckelen. Wéi grouss dee Risiko elo wäert sinn, dat wäert sech eréischt weisen. Do brauch ee Gedold, mee et ass e Risiko, deen net ze ënnerschätzen ass. Also et ass keen à l'abri, hei iergendwou getraff ze ginn. An dofir nach eng Kéier wierklech den Appell un jiddwereen, déi Regeln, déi mer eis ginn, ze respektéieren, well se eis erlaben, dee Risiko anzedämmen.
Dany Schumacher vum Wort, Ech hätt fir d'éischt eng Verständnesfro, ech mengen, ech hat do net richt héieren, d'Alterslimite bei de Kräizimpfungen, ass et 50 oder 55 Joer? 55. 55 Joer. Fir bei den Impfungen ze bleiwen, Dir sot elo ganz stolz, mir si bei 70 Prozent vun deenen, déi invitéiert sinn. Dir sidd zefridden. Ech dréinen et ëm, da soen ech, et ass bal en Drëttel net geimpft. Vue dass mer eng Delta-Variant ënnerwee hunn, dat geet net duer fir eng Hierdenimmunitéit. Wéi, wat wëllt Der do maachen, fir do nach un déi awer 30 Prozent erunzekommen? Mä et Campagnë weider bäihalen. Mir hunn eng Campagne, déi variéiert huet an der Zäit, ëmmer en fonction vun de Publicken, déi mer uschwätzen. Mir gesinn, dass dat och dréit. Natierlech kéint ëmmer besser sinn. Wann ech soen zefridden, dat ass relativ geduet. Wann een an anere Länner kuckt, do sti mer net esou schlecht do. Effektiv, mat där Couverture, et hat een natierlech Angscht, datt et schlëmmer kéint sinn. Am Allgemenge gesi mer, datt groussen Uklang ass, och bei deene Jonken eeben, an et ass nach am Lafen. A mir wäerten dat genau suivéieren, wéi dat elo iwwer de Summer mat deene Verschibungen, ob d'Leit sech wierklech elo noimpfen. Da kommen déi Fräiwëllegelëschten, wou och erëm Leit nozéien, kommen d'Dokteren derbäi. Mir wäerte weider Campagnë maachen. Mir wäerten net noloossen iwwert de Summer an och fir den Hierscht dann natierlech erëm geziilt en Fonctioun vun deem, wat mer gesinn, wéi eng Leit bleiwe retizent, dat kënne mer jo ëmmer evaluéieren, wäerte mer eis Kommunikatiounscampagnë deem upassen. Am Moment weess Der, dass mer ebe méi a Richtung och vun deene Jonke Campagnë lafen hunn. Am Ufank war et éischter fir déi Eelerer. Dat ass am Fong dee Moyen, dee mer hunn, iwwerzeegen, iwwerzeegen, iwwerzeegen. An dann eben hoffen, dass déi Leit, déi einfach e bësse méi Zäit gebraucht hunn, och lues a lues awer déi Iwwerzeegung fannen. Et ass jo och, ech mengen, d'Situatioun gesäit ee, wann een am Ament d'Aktualitéit kuckt. Vläicht ass et och ënnerschat gi vu villem Leit. Mir sinn déi Pandemie nach ëmmer net lass an och dat dréit sécherlech derzou bäi, dass vläicht d'Leit, déi méi retizent waren, sech dann awer nach vläicht anescht iwwerleeën. Mee wéi gesot, als Moyen hu mer och net e Wonnermëttel. Mir setzen do op eis Campagne an, Hoffen, dass déi hir Friichte wäert droen, dass mer do kreativ genuch wäerte si fir d'Leit ze erreechen.
David Marques fir de Quotidien. Ech géif nach eng Kéier op de CovidCheck am private Beräich zréckkommen. Wéi gesot, wann do elo méi wéi zéng Leit invitéiert ginn, da musse se et notifiéieren. Mee wann dat elo eng privat Feier doheem ass, da si mer nees bei der Kontroll. Do kann d'Police net esou einfach erakommen. Kënnt Der do nach eng Kéier Präzisioune ginn, wann ech dierft? Jo, et ass esou, wann ee wëll dann eben privat en Evenement organiséieren ënnert deem CovidCheck-Regime, dat heescht en Evenement, wou just Leit däerfen deelhuelen, déi entweder geimpft sinn, also en Impfzertifikat hunn, e Certificat hunn, datt se geheelt hunn, oder en Testcertificat oder e certifizéierte Schnelltest um Pabeier, da muss een dat notifiéieren, dat heescht bei der Direction de la Santé matdeelen. Mir wäerten och nach eng Kéier doriwwer kommunikéieren. Dat fënnt ee bei eis um Site, dat gëtt matgedeelt. Dat ass eng Lëscht, déi accessibel ass fir eis, awer och fir d'Police direkt. Et geet drëm, dass mer eng Iwwersiicht hunn, wéi vill Evenementer sinn. Dat war jo och hei ganz wichteg fir eis ze wëssen, jo wéi vill esou Saachen hu stattfonnt a wat kënne mer dorauser zéien. Ech hat Iech gesot, mir ware bei iwwer 800 Stéck. Wann een do gesäit, do ass weider näischt Signifikatives geschitt, mat Klammer elo natierlech Nationalfeierdag, dann ass dat eng Informatioun, déi fir eis wichteg ass. D'Leit mussen dat matdeelen. Kontrollen, natierlech gi mer net bei d'Leit eran, mee dat ass och haut schonn de Fall. Och all Restriktiounen, déi mer am Privaten haten um Niveau vum Besuch, ass ëmmer dee Bémol, ech mengen, d'Police geet net einfach esou an de Leit hiert Privathaus eran. Mir zielen op de gesonde Mënscheverstand vun de Leit a ginn och dovun aus, dass sech awer, en gros dodrunner gehale gëtt. Ech schléissen natierlech net aus, wann een elo e gréissert Fest huet mat Covidcheck, dass d'Tapage nocturne, d'Police kënnt dohinner. Ech mengen, et ass relativ einfach festzestellen, ob dat Evenement notifizéiert war. Wann et dat schonn net war, bah dann ass schonn deen éischte Protokoll fälleg, well well dat eng Obligatioun ass, et matzedeelen. Also dass natierlech kënne mer net esou einfach do kontrolléieren. Dofir hu mer et och an der éischter Phas net zougelooss fir de Covidcheck-Regime. Do ware mer virsiichteg a mer gesot, Mir wollen effektiv just Do wou mer iergendwou méi einfach kënne kontrolléiere goe fir mol iwwerhaapt ze kucken, ob dee Regime sech bewäert, dat huet en elo en général op alle Fall, an dofir gi mer elo deen dote Schratt, fir och de Leit déi Méiglechkeet ze ginn, well dat jo awer vill Froen opgeworf huet, déi ech och kann novollzéien.